Hija komda. Dak x'inhu l-effett illi inti tgħid ħa mmur, per eżempju, u ħa nibda allura per eżempju nagħmel ix-xirja tiegħi, inbattel il-cupboards mill-affarijiet li jħaxxuni, illum per eżempju ħadt gost ħafna nisma' li l-Gvern ħareġ legal notice illi minn mis-sena skolastika li ġejja, ġifieri ħa jkun hemm multi għoljin

U da, da, dar-raġel ma' kull naqra beżbiża li jkollu f'moħħu, l-eżempju hu ta' x'għar, jiġifieri jista' jgħidlu 'sma' tajjeb x'ibni, imma jekk hu qed jarak li qed ikejjel, għal kwalunkwe raġuni, nifhem fih il-messaġġ li jisma' sabiħ, kull raġuni li jkollok, kull skuża li għandek, kejjel. Jiġifieri, konna qegħdin ngħidu li l-persuni jaqgħu wkoll fuq id-difiża, ħafna drabi aħna, l-istint tal-bniedem tiskanta anke meta nkunu aħna żgħar,

Bil-kontra, affarijiet li għandna bżonn li nagħmluhom għax nafu li huma bżonn, kważi kważi l-aħjar nagħmlu ġifi litteralment l-oppost, f'liema sens? Illi jekk jiena llum xbajt, għażżiżt, qed inħossni li ħa ngħolli kull m'hawn, għandi bżonn nonqos, għandi bżonn nibda niċċaqlaq, ibda minn dak il-ħin stess. Ħalli dik il-fjamma, dik aħna li nsejħulha fjamma tal-bidla, li tgħid isma', kieku l-opportunità, taf tagħmel, mela daqs kemm hu ħażin li inti tagħmel xi ħaġa tkun bum

Ma qagħadx jgħid isma' ħa nistenna l-ewwel tas-sena biex nagħmel reżoluzzjoni. Ma qabad il-pakkett, għaffġu u qallu int mhux se tmandani iżjed u ramieh. U għaddew għoxrin, tletin u erbgħin sena. U naħseb jekk naraw pass qabel, hekk hu Karl, jekk naraw għal kemm dik il-persuna għaffġet dak is-sigarett, normalment ikunu episodji illi jġegħluha tagħmel hekk. Pereżempju għadni kemm iltqajt ma' sinjura, ġara storja ħelwa, illi li ħadu dan it-tratt kienet weekend break m'ilux u l-ħbieb tagħha ġabuha rieqda insomma u ħdu dan it-tratt innoċentament u bagħtuhulha u tant waqgħet ħażin ħadd żaġġ temmen kemm hi fl-opinjoni tagħha ħa literalment tista' tindela' illi anka per eżempju ma ħaditlu dan it-tratt lil ommha u qalet ara naqra mom ġej tqis li ssir tqis li ssir mhu wrestling u ommha ħatfet l-opportunità ara kemm kienet intelliġenti qalitilha ħa ara mom sonni inti u ġobra ommha.

Jiġifieri ara kemm hu importanti li kultant l-emozzjoni nużawha favurina. Kif tista' tkun kontrina, tista' tkun favurina ħafna. U di kif nistgħu nagħmluha għax dan mhux tant ħajr minn xi episodji bħal dawn. Hemm min illi jgħaddi ħafna żmien qabel ma jiġi intaċċ mal-periklu tiegħu għax forsi ma għadda mibgħed ġismu miegħu. Ħajkollok bżonn għamliet l-operazzjoni? Ħajkollok bżonn tneħħi ħmistax-il kilo fi tliet xhur? Inkella ma nistax ngħin lilek pereżempju. Dak hemmhekk huwa forsi jkun too late. Inti litteralment semmejniha kemm-il darba u ma ngħidha qatt nirrepetiha din l-għajja. Biex inti mentalment tagħmel l-istess eżerċizzju. Però tkun inti illi krea dik iċ-ċertu urġenza ġo fik li taqbad sempliċi karta, taqsamha min-nofs, sempliċi biro, lapes, x'tagħmel inti, fuq naħa ħa tikteb dawk l-affarijiet kollha illi llum qed iqażżuk, iweġġgħuk u forsi anke jaffettwaw lil qalbek. Mela pereżempju hemm min jgħidli għax noqgħod il-rifless nara fil-mera.

Issa, apparti li ħa nniżżlu x'inhu jdejjaqna fil-preżent biex nixtieq ukoll fejn nixtieq illi nasal, eħe. U qabel minn hekk ħa nżid biċċa oħra man-naħa l-oħra, Karl, għax dik ġieli nsejtha u mbagħad niftakar meta nasal id-dar. Ħa nikdbu wkoll illi jekk ma nagħmilx xi ħaġa illum, x'nibża' illi jista' jiġi għall-agħar. Mela, pereżempju, illum jekk qed tuġigħ l-elikopti, fajn, naf illi jekk mhux se nagħmel xi ħaġa nista' nasal għal miri kmieni.

Kulħadd għandu għajnejn, kulħadd għandu emozzjoni. Mela jiena ma nistax nippretenda nagħrif aħħa fuqi. Illi jiena għandi l-għażla li pereżempju niċċaqlaq jew ma niċċaqlaqx. Nagħżel li ma niċċaqlaqx. Għandi l-għażla bejn ikel li ħa jgħinni biex nidher tajjeb, ikel li ħa jgħinni inqas biex nidher tajjeb. Nagħmel l-għażliet il-ħżiena u mbagħad pereżempju lir-raġel ikolli naqlagħlu għajnejh jekk tgħaddix waħda bil-figer u forsi jħarsilha. Għax dan huwa bniedem li għandu emozzjoni,

U din hi, hawnhekk fejn nixtieq nasal, mhux qed ngħid jagħmel forsi sew ir-raġel, jiena ma nkunx xi moralista, li qed ngħid huwa illi jekk aħna dik l-insecurity illi forsi r-raġel tagħna forsi qed iħares lejn xi mkien ieħor għax li nagħmilhanax sbieħ, ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa fuqha aħna. Dik hija kollox, għax hemm dik l-idà illi dik tkun bdiet minn insecurity. Ara, importanti. Nixtieq ukoll hawnhekk forsi nwassal nwassal il-messaġġ għaliex jiena dawn it-tip ta' sezzjonijiet long long time ago bdejnihom forsi 25 sena ilu u kien hawn min forsi kien għandu wkoll jum ta' ruħu speċjalment nies li jkollhom flus żejjed. M'aħna nindikaw l-ebda mod li int li għandek piż żejjed jew inkella li inti qawwi jew qawwija illi int inferjuri jew għandek xi ħaġa differenti minn ħaddieħor. dik hija l-għażla tiegħu. Però llum mal-mdija taż-żmien, kulħadd fhem illi l-piż żejjed jista' jikkawża anke mard ieħor patoloġiku bħal pressjoni għolja, bħal problemi fid-demm, fix-xaħam fid-demm li jwassal għal fjaħar tal-qalb, anġina u problemi oħrajn fit-twemmin, bil-fwied, eċċetera eċċetera. Però lkoll jista' jwassal anke għal diżappunti fir-relazzjoni. Iż-żagħżugħ qal b'għajnejh f'wiċċu wkoll ħadd jista' jifhem is-sitwazzjoni. U nerġa' ngħid, ma rridu nweġġgħu s-sentimenti ta' ħadd. Però f'ġid is-sewwa ejjew nindunaw li min għandu piżi mhux għal ħiltna imma għal saħħtu. Jew nifhmu li għandna diffikultà bħal meta għandna diffikultajiet oħrajn. Illum hawn l-għajnuna, hawn mezzi biex inti tista' tibdel il-ħajja tiegħek. L-istinta kif tgħix, il-mod ta' kif tiekol, kif tikkontrolla lilek innifsek, kif tkun dixxiplinat. Dixxiplina hija sabiħa. Meta d-dixxiplina tkun ta' kwalità, tagħmlek raġel u tagħmlek mara. U naħseb li hawnhekk dan il-messaġġ li llum xtaqna ngħaddu. Ma dubita xejn, għax kif qed ngħidu Karl, hija għażla. Mela, dak li qed inġibu tal-eżempju fir-relazzjoni, pereżempju, nistgħu nġibu elf miljun eżempju ieħor, Imma jekk jiena, per eżempju, li qiegħed f'din relazzjoni, per eżempju, qed nagħmel kull darba l-għażliet li huma ħżiena, x'messaġġ qed ngħaddi lill-partner, lil tal-familja? Li isma' jiena issa għax niġi mitnellaħ minn li intom x'taħsbu fuqi. Niġi mitnellaħ forsi anke minn kemm nista' nieħu ħsiebkom 'il quddiem, għax indirettament hekk inkunu qegħdin ngħidu dan, għax dan jekk qed nipperikolaw aħna s-saħħa tagħna, qed nipperikolaw il-kuntentizza, il-lifestyle, għat-tfal ukoll, għax dan iħajru lilhom, iħajru ħsiebhom, Min ħa jħobbhom meta huma ġew għall-parir forsi mingħand jew mingħand il-missier u min hu? Allura eħe, meta huma għażliet, nitgħallmu nagħżlu aħjar. Għax mhux biss tajjeb għalina u għal kull ħaġa li għandna fosthom ir-relazzjoni, imma tajba ukoll għal ta' madwarna. Dan min ikun iħobbok ħa jifhem li jekk inti għandek kunvizzjoni li waslitek biex tintebaħ,

L-aħbar ma huwiex imgħalluf daqs uħud ieħor jekk l-affarijiet f'dawn iċ-ċirkustanzi ma jmorrux daqshekk tajjeb. Kultant, sfortunatament, hemm anki ssib sitwazzjonijiet kif semma wkoll Mathias, problemi anki wkoll mediċi, dogħbi li jista' jkun li l-mediċina li qed tieħu, l-kura li qed tieħu, forsi għaddejja minn xi tip ta' disturb fis-saħħa mentali u kemm kellna l-Professur Joseph Della Barra f'ħinu, jista' jkun illi jkun hemm dawn in-nies li qegħdin jsegwuh. Però, apparti l-kura min-naħa tal-psikjatra, apparti wkoll il-kura min-naħa tal-psikologu, naħseb illi dawn in-nies illi qegħdin involuti wkoll f'diffikultajiet fis-saħħa mentali, dan it-tip ta' diskors li jista' wkoll jgħin anki biex iwassal ħabib-tagħna Matteas minħabba li huwa professjonali fil-qasam tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam physical training, u jagħti parir b'mod oġġettiv li dak li jkun iqawwilu qalbu u jagħtih kuraġġ, naħseb li jgħinu ħafna. Però li lil hinn minn kollox, naħseb li anki wkoll dawk li qed ibatu minn problemi fis-saħħa mentali, naħseb li jgħin ħafna t-therapy u anki wkoll il-ħin ta' bilanċ familja. Brillanti il-video lil David inti, eċċezzjonali veru. Illi n-nies għandna tendenza aħna iva illi we procrastinate, jiġifieri jekk oġġett nista' nagħmlu għada inħallih għal għada. Però, bħal kollox, ma tistax tistenna il-bajta taqa' f'ħalq. Mela, kien hawnhekk il-Professur Abri, illi kif qal hu, jitkellem bid-diagnosi, irid ikun hemm il-kura. Imma inti ma tistax tmur just għandu, toqgħod b'idejk marbutin hekk, tistennieh illi ħa jikurak, u inti in between il-meetings miegħu ma tagħmel xejn. Toqgħod forsi tmur id-dar tgħid, kemm jien beżżuża, kemm għandi issues, flok ma pereżempju taqbad il-pass u taqbad timxi, illi hu approvat diġà li ħa jgħin lil moħħok.

Jekk qed nieħu sitta, le qed nieħu wisq, avolja kien ibqagħli ma nbaxxihomx, x'taf, qed nieħu erbgħa minn dawk sitta. Kif nista' noqgħod noqgħod nitfi xogħol fihom? Jekk inti għandi min jgħinni, qed jurini t-triq, għax dejjem qed ittajjibna hawnhekk ngħidu proset lil dawk in-nies li jfittxu l-għajnuna, għax min jaf kemm forsi hemm min qed jarana, bħalissa qed jarana li jarani anke f'għatku, illi jafu li għandhom bżonn l-għajnuna, forsi anke ta' madwarhom kważi qed jimbuttawhom biex jieħdu l-għajnuna tista' tkun fuq kwalunkwe vizzju, fuq kwalunkwe kundizzjoni, f'kwalunk. U jimpjegaw, ma ngħidux isimhom biss. Jiġifieri, allura minn hawn ngħidilhom prosit lil min ħa azzjoni. Però once li inti ħadt azzjoni, trid tisma' lil min qed jgħinek, tih il-fiduċja, għinu. Tajjeb, anki inti provdilu l-informazzjoni, ngħidlu dott, illum qed inħossni hekk. Coach, illum qed nagħmilli ġrieli hekk. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi huma kruċjali. X'jiġri meta aħna ngħidu mbagħad lid-dagħba?

Saħansitra għadha ta' qatt tispiċċa billi jkollok is-snin li qed teddikalhom kull qalb u kull ħsieb. Daqshekk huwa importanti li tieħu azzjoni, u qed ngħid hawn semmejt il-bċin għax ħafna huma, u ħa nindirizza lin-nisa tal-familja mhux tad-dar, in-nisa dedikati tal-familja li taw ħajjithom għal uliedhom, għal żwieġhom biex jakkomodawha, imma issa wasal iż-żmien li anke inta trid tieħu l-isbogħ tiegħek. U m'hemm xebgħa illum tgħoddx tgħid għax għandek figli minn barra ħamsin sittin. Tiskanta anke wkoll tara nies illi għandhom ċertu allerġija u għandhom ċertu età. Minn fejn ġiet? Minn hawn. Jekk inti jkollok il-mentalità tiegħek illi inti determinat, determinata illi tixtieq illi f'ħajtek tagħmel kambjament, u x'inhu?

illi fejn hemm bżonn insaqqu saħħna. Fejn tgħid isma', jiena, kif għadek kemm għedt inti, dawk l-ommijiet jagħtu ħinhom, ġidhom, l-enerġija tagħhom kollha lit-tfal u lil tal-familja. Sabba' żgħar. Għax saħħtek u ħajtek hija tiegħek. La t-tifel u lanqas ir-raġel ma jista' jekk inti ġralek xi ħaġa u qiegħda f'sodda l-isptar, jerġa' jagħmel għandu kif nagħmlu fuq il-computer u terġa' tiġi hekk salt mill-ewwel. Inti Tista' tipprevjeni li dawk l-affarijiet jiġrulek? Inti jekk vera tħobbhom, tista' tassigura li min-naħa tiegħek qed tagħmel l-almu tiegħek biex huma fejn hemm bżonn jibqgħu jsibuk. Imma jekk inti qed tingħata kollok, jekk inti dik il-funtana, tajjeb, illi dil-funtana twieldet sabiħa tarmi l-ilma taħdem sabiħ, mhux qed toħdilha ħsieb il-maintenance, inti ttik riħ, l-ilma beda jili aħdar, qabel żmien waqfet. Hi, inti, inti tagħti minn lura. U mbagħad ta' madwarek li kienu tant jieħdu gost u jitpaxxew bil-funtana, forsi anki kienu jixorbu mill-funtana. Ma nistax nibqa' nagħmlu għal tifla. Mela qabbel lilek innifsek ma' dik il-funtana u ftakar illi inti responsabbli tal-funtana, ħadd iktar u xejn iżjed. Issa apparti minn hekk, Karl, it-tieni ħaġa li inti semmejt tajjeb ħafna, huwa il-long term. Hemm min jgħid għandi 40 kilo x'nitlef u tajjeb illi iva nkunu nafu il-finishing line. fejn jixtieq li nasal. Però dak jista' jkun li għax huwa twil wisq jista' jaqta' l-nagħla. Mela l-aħjar inkissru biċċ iżgħar. Ngħidu per eżempju llum illu hawn wissu, erba' xhur oħra u erbat ijiem oħra jkun il-ħamsa u għoxrin ta' Diċembru. Allura jiena ejja nagħmel l-ewwel goal tiegħi għall-ħamsa u għoxrin ta' Diċembru. Dakinhar jekk jiena llum qiegħda nilbes size eighteen, nixtieq li nilbes size sixteen? Qed nagħmilhom mistoqsija. Nixtieq illi għandi libsa partikolari jiena fil-kabord nilbisha? Nixtieq li jiena jekk niltaqa' ma' ċertu nies tal-familja darba fis-sena, jgħiduli, Inna ħabib, naraw kif inti tinħoss, prosit! Li ktebt naqra x'nixtieq. Ħa nagħmel il-goals għal dan il-Milied. Mhux għax il-Milied huwa t-target, taf li jibda l-istess diskors qed nifhem qabel is-sajf, mhux għax is-sajf huwa kollox. Imma jekk aħna nagħmlu targets tikka tikka, awtomatikament ħa jkollna aktar ċans li mbagħad dak l-40 kilo naslu għalih. Imma kif? Għax kissirnieh

Għax jew inkella għadek m'intix lest. Tajjeb, ejja ngħidu mhux m'għadtix, għadek m'intix lest. U forsi din is-sessjoni allura ma tkunx tajba. Però nisperaw li qagħdtu tismagħna xorta u nisperaw illi eventwalment forsi wkoll jista' jagħti l-każ illi għada pitgħada ħa nkunu ta' għajnuna xi ftakart fina u tgħid jien, issa wasal iż-żmien. Id-dinja kollox f'ħinu u kollox f'waqtu, jiena nemminha ħafna. U għalhekk huwa importanti li aħna nkunu magħkom f'dawn it-tip ta' sessjonijiet, sessjonijiet pożittivi, sessjonijiet biex nippruvaw inħeġġu dak li jkun li biex ibiddel ħajtu imma jagħmel il-ħajja tiegħu aktar attrajenti, aktar pjaċevoli u aktar pożittiva kemm għalih kif ukoll għal dawk għandna f'maħna. Nirringrazzjak għal-input bħal dejjem komplementat. Grazzi. Grazzi. Bieb, Ma ħantellgħu n-numru tal-aħħar tal-uffiċini tagħna, 21664666, extension 111, għal dawk li jixtiequ li jagħmlu kuntatt magħna, ta' ħin, ħalli tkunu tistgħu tkellmuna b'mod kunfidenzjali u forsi nistgħu ngħinukom ukoll. Ibqgħu magħna fuq dan l-istazzjon, ibqgħu segwuna, jiena nerġa' nkun magħkom hekk Alla jrid għada għal edizzjoni oħra tal-programm At Living Show, għada wkoll għandna programm interessanti ħafna. Ser ikollna magħna lill-Onorevoli Silvio Parnis, l-Orthopedic Surgeon Mister Anthony Bernard, l-Avukat Doctor Sharon Mizzi u l-Urologist Mister Karl Germar. Programm ieħor sinjuri b'saħħtu f'dak li għandu x'jaqsam b'informazzjoni u edukazzjoni. Niltaqa' magħkom għada, biswi, b'isem id-Direttur Miżin, Wilfred Caruana u l-crew tekniku, nawguralkom dak kollu li tixtieq qalbkom, ibqgħu segwuna, ibqgħu tuna l-appoġġ għaliex nemmen li flimkien magħkom dan l-istazzjon ser ikompli jikber,